Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanalakan, ngaran ulun Hania Syakira, matan sakulah SD Negeri 3 Komet. Wahini ulun handak mambaca akan kisah nang bajudul Kisah Kambang Jambu. Ada takisah seikung anak nang bangaran Kamal. Kamal ngini liwar macal urangnya. Saking macalnya, suwa inya kada naik kalas dua kali. Nah, karna ngitu, inya marasa paharatnya, apalagi lawan kakawanannya. Kamal bakawanan lawan Usup jua si Udin. Kamal ni jua katuju banar mahuluti kakawanannya nang lain. Bisa sampai tatangis kakawannya ni bila dapatnya si Kamal nih. Jadi, si Usup lawan si Udin handak mambalas si Kamal nih. Wayah hari, si Udin lawan si Kam, si Udin lawan si Usup. handak manjalanakan rancana nang diulah. Jadi, buhannya badua tulak ka rumah Kamal. Bakiyau Usup lawan si Udin di muka rumah Kamal. Kamal! Kita bakalikir yu! ujar si Udin. Kita bakalikir yu di bawah puhun jambu, ujar si Usup manambahi akan. Hadanglah! Aku Bah, aku ma muruk salawar dulu nah. Ujar Kamal mulai dalam rumah. Nah, mama, tuk supai umpan kita. Tulaklah batiga bakawanan ngini ka bawah puhun jambu. Kita di sini haja lah bakalikirnya. Nyaman naung kada bapanas. Ujar si Udin. Ah, hiih, Bujur! ujar si Usup. Hiih, ayuh ha, aku maumpat tijar ikam haja, nang penting aku paharatnya bakalikir nih, sutil! ujar si Kamal. Mandangar nang kaya itu, Usup lawan Udin merangut. Hiih, ayuh ha, aku parcaya haja lawan kaharatan ikam tuh, ujar ujar si Usup lawan si Udin. Saking asiknya Kamal bakalikir, Parak habis simpanan kalikir ampun udin lawan usup. Rahatan kamal mangati kalikir si usup basarusup ke atas puhun jambu diguyang diguyangnya puhun nitu sampai kambangnya guguran di atas kapala si kamal. Saking asiknya Kamal mangatik kalikir, kada sadar lagi inya mun kalik mun kambang jambu tuh betuyuk di atas kapalanya. Bahasil sudah rancana nang diulah buhannya. Kamal baagak. Bah, payah buhan kam ni. Bemainan kalikir kaini haja, kalahlah dapatnya aku. Heh, uyuh lalu, ujar Kamal. Si Udin lawan si Usup mahuluti si Kamal jua. Din, din, lihati kepala si Kamal bahuban din ai. Jar si Usup. Ai, hiih, bujur kapala inya bahuban sudah. Ujar si Udin. Ai, mana ada kapalaku bahuban, kam kira aku tuha kah sudah. Ujar si Kamal. Nah, Kada parcaya kah ikam nih? Salihati rambut ikam tuh. Beputih sudah, artinya tuha ikam sudah. Ujar si Udin. Kamal, si Udin lawan si Usup manyambati si Kamal. Kamal tuha, Kamal tuha, Kamal bahuban, kada naik kalas, kamal tuha kamal tuha kamal bahuban kada naik kalas mendangar nang kaya itu kamal maraju bulik inya ka rumah menangis basisigan baadu adu ulih umanya hmm ma ulun disambati usup lawan udin hmm ai ujar si kamal ai. Kanapaan? Kayapa kisahnya? Cabawa batanang dulu, baduduk sinih. Hanyar bakisah bujur-bujur, ujar nang uma. Hmm, ulun tadi bakalikir di bawah puhun, habis tu ulun manang, ulun ulun huluti ai buhannya, ulun sambati payah, sakalinya buhannya mahuluti pulang, Jarnya ulun sudah tuha, ulun sudah bahuban, rambut ulun putih lo ma hudah, ulun sudah tuha bujuran kah ma. Mendangar nang kaya itu umanya handak banar tatawa, pas pas umanya handak baucap ada nang ada nang mangiyau mulai muka rumah, ka mang. Ujar si usup lawan si udin. Dibawa ai oleh umanya lawan Kamal kamu ka rumah. Ai, ka sini nak, baduduk sini. Kanapaan? ujar umanya Kamal. Cil, kami handak minta maaf lawan Kamal. Kami sudah manyambati inya. Ulun tadi handak bagayaan haja, sakalinya itu meulah inya tasinggung. Maaf lah Cil, ujar Usup lawan Udin. Iih, ayu ha kada papa, ujar umanya. Nah Kamal, kawan ikam yang ketujuh ikam huluti, minta maaf sudah, ikam pang kadada marasa besalah kah lawan kawan ikam tuh? ujar umanya. Hiih ma ai, ulun tarasa besalah jua lawan buhannya. Ulun minta maaf lah lawan buhan ikam, ujar si Kamal. Alhamdulillah, ujar nang uma, mun kaitu buhan buhan ikam kada usah lagi begayaan sampai menyakiti hati kawan. Bumaapan lah buh buhannya. Tatawa saurang si Kamal, pas imbah tahu nang gugur di atas kapalanya tuh kambang jambu. Nah, kaya ngitu kisah dari ulun. Jadi, papadahan dari kisah ulun ngini, jangan bagayaan terlalu balebihan, jangan jua sampai bakalahian, apalagi sampai manyakiti hati urang lain. Oke, sedikit sedikit salah gin sudah bermasalah, apalagi banyak salahnya. Nerak, kajar. Astagfirullah, ulun tutup kisah ini lawan papadahan. Hati-hati nang ngarannya hati, karena hati kada bahati-hati. Buah mingku, buah mingkudu puhun manarap, salah hilap ulun mohon maaf.